moro ma intie jara mar Lulu TV ma indi en chenro mar kuku mar wach mikelo ne kinde ka kinde kod an Jeff Olumbaka ma indi en chenro ma bende wawacho weche ma kinde ka kinde manyalo konyo oganda wayo weche mag dongruok. Odiochieng' ma kawuono wadwa losi weche mopogore opogore mago eko mag mibadhi, wechego eko mag limbe, kaachiel kod weche mag dongruok mag sirikande mag gwenge. Antiere e studio kaendi kod wendo ma bende en jalony e weche gweko mag omenda kendo miyo weche gweko mag bajet bende wabiro dokie mondo mwarangi kaka ne osoma. Arwaki e studio. Erokamano Eh, ahinya. Mos oganda ma neno Lolwe TV wachne gi nyingi kaachiel kod kim. Amoso nyikwa Ramogi ni udhi nade? An iluonga ni Victor Kumanyo, an ja Ugenya Ukwala.
erokamano ahinya victor komanyo in uh, accountant kata jok mochung' ne rito kata rango omenda yes an accountant mm. kendo an jalony e yore mag pesa mm. um, asomo an certified public accountant mm -hmm. ma kenya ka kendo an kod uh, lony e yore mag uh, pesa mm. kaachiel gi yore mag uh, limbe mm. e, e gwenge erokamano mm. erokamano ahinya victor komanya rwaki e studio kaendi en okang' mokwongo ma idonje studio kaendi wabiro chako achiel kachiel kod kuon miwacho ni ilonye weche gweko mag omenda kaachiel kod weche mag limbe mm. nyisa ni to tourism industry kata tourism sector e pacho kaendi inyalo wacho ni en kama chalo nade Jeff, uh, weche mag limbe en gima duong' sana mm. gima nyalo kelo dongruok mm. kata yo maduong' ma malach mm. en yore makelo welo mondo obi obed e Kenya kae mm. kata e kaka koro nyalo wacho ni e Siayawa kata uh, dalawa koni mm. ka wanyalo nwang'o welo mm-hmm. um, kaka Kenya sani wachopo welo milion achiel mm. e, e mwaka mm -hmm. or thereabout mm. tinwang'o ka piny kaka egypt mm. misiri nikod welo machopo kata mana milion auchiel milion aboro mm. to gi koko ma gintiere kod e pinjego mm. tinwang'o ka ji dhi pod kuro mang'eny mm -hmm. welo mabiro kenya kae kelo pesa mm. ma, ma ok loka to pesa no e pesa ma wadwaro mi mondo wakel dongruok mm. ei kenya kae mm. kendo yore mag hotel ndiko ji mang'eny mm -hmm. wawacho ni it is a labor intensive yatiende ni kinyalo yawo hotel achiel Yeah. to inyalo ndiko ji eh, mia hotel achiel mana kata gi rooms mia adek mano nyalo ndiko ji ma ok tin ni dhano mia ang'wen tirango inwang'o ni dhano mia ang'wen mago joma ondiko direct to joma biro kelo alode joma biro kelo tong gi gwen ga- gi ring'o michamo mago be gin jogo duto te manwang'o tich e yore mag limbego mano miyo ni It, it helps in a bigger way. Yani okonyo kama lach sana mm. yore mag kelo dongruok kendo yore mag kelo omenda kendo loro pesa ni jogo duto ma tiyo e yorego mm. duto te mm. koro gima duong' ma kenya nonego bed nyalo timo yeah. en yawo malach kaka welo nyalo biro mm. kendo wacho woko ma kenya kae ni kenya en kama nigi kwe yeah kendo en kama nikod uh, mor mm. mi mondo jogo kod gigo ma ginyalo neno moloyo kaka le mm. eh, to kod dho nam to kod gik eh, korwa koni wan gi kuonde mang'eny ma welo nyalo pod limo ma pod ok- welo iluongo waluongo ni western circuit e western circuit moting'o kisumo kakamega Busi- busia gi siaya kaachiel kata kwarango south nyanza pod nitie kuonde mang'eny ma welo ne nyalo limo kendo ne nyalo kelonwa pesa go e ko- koni koro magi gik mane wadwa mondo waranga ne ere kaka wanyalo eh, tie- te- keto matek yani kata mana jiwo yorego mi mondo welo obi western circuit mm. ma mondo jowa mondo nwang' tije derepe makowo welo mm. yore ma kamago kendo kamago mm. inyalo wacho nang'o victor kaluwore kod weche gweko mag limbe sani iri koro ne piny mar kenya owuok e yiero mar 2017 yes. mm. ne nitiere bwok kendo inyalo paro ka pinje moko ne wacho ni oyo kik udhi kenya nikech sani weche nyalo bedo maliet ahinya Je- nyalo paro ni sani bende nitiere lokruok mosebetie ma koro sani weche mag kwe kata stability koro duogo Bende ikelo nitiere kama ber lokruok? ikelo kama ber sana jeff an awachoga ni sama koko timore kenya ka ng'ama biro ku- ng'ama ibiro kwongo riembo tich mokwongo en an Mm. nikech wan tich mwatiyo Yeah. en very sensitive tiende ni oluoro koko yeah. omiyo wan ineno chakruok ne yiero timre kwachako dwe mara aboro mm. nyaka dwe mara apar gariyo mm -hmm. we lost yeah. wan ne watiyo nono mm. nikech wawacho welo ne onge ah, kabisa ah, ah. omiyo sama nyocha koro waneno ka handshake obiro yes. to kuobedoe mm. bang' kweno bedoe koro wantiere gi welo mabiro mhm. kendo jo Kenya be nyalo limo uh, Mombasa mm. nyalo limo Kisumu nyalo limo kuonde ma, ma, ma ginyalo limo mm. omiyo wach ma kwe bang' yiero en gima wasebedogo ni wan gi wan gi low season or wan gi cyclic way wan gi gima chako duogo every five years mm. to wadok piny mm -hmm. every six, five years to wadok piny omiyo kane waneno ka kendo yiero ma ochopo kendo wachak wadok piny mm. ne wan gi chunywa ne oramo oramowa kabisa mm. omiyo kanyo kwe donjo e yeah. kendo nyo wanwang'o one handshake mm -hmm. mano nyo en gima duong' mm. kendo en gima konyo kama lach mm. ma koro waneno ka koro lokruok nitie mm-hmm. kendo dhano koro limo Kenya kendo dhano koro biro kata kirango paw ndege mm. namba mar ndeke ma koro biro Mombasa omedore mhm. namba mar ndeke ma koro biro Nairobi omedore bang' handshake mm. to mano en gima duong' mane mon wadwaro nikech wan wan jo ohala mhm. to wayawo gigi nikech ohala mm. to wadwaro ni mondo ohala odhi nyime kendo jowa mondo oyud misara kendo mm. giyud kaka ginyalo dak miwacho ni political stability nieri wach mar handshake kata mos nieri en gima ber to moloyo ne un jok mantiere weche machalo en gima duong' kabisa kendo adwaro uh, dwoko puoch gi pak mm. ni jatelo marwa ma en uh, Raila Amolo mm. Odinga mm. kaachiel gi ker ma Kenya ma en Uhuru uh, Muigai Kenyatta mm. kuom gima gisetemo timo ni mondo giriw oganda kanyakla achiel mm. mondo wabed gi kwe mondo Kenya obed familia achiel ma anyalo dhi kamoro amora mm. mano miyo kata joma ne woko be nyalo limowa mm. yeah. mm. to wan gima iluongo ni local tourism yes. local tourism tiende ni in jeff ibe adwa mondo ibi mombasa mm. to Abi- abe generally me awuok Mombasa. mombasa Ah, ibi ab- Kisumu. abi kisumu Aha. ka mano ok ka- to mane is the biggest eco- mane is the beginning of tourism wuoth ma m- ka ng'at ma ja siaya ok nyal dhi kisumu ng'at ma ja kisumu ok nyal dhi homa bay ng'at mano tiende ni wadwoko wa- wa- koro warito mana ni wasungu ma mondo owuog loka mondo obi mondo obi. mano mano be nitiere problem kanyo koro wadwaro mondo wa encourage ka koro abiro kisumu kawuononi nadwa ni mondo akaw akawa mitoka Yeah. to adhi adhiya homa bay be na ok na adhi adhi adhiya neno homa bay Ah. to kata ka donjo e hotel moro kacha to anyiew soda donge akonyo jo homa bay Yeah. mane kaka idwaro ni mondo wabed joma nye ohero limbe msungu unyalo paro ni mzungu omewo mondo obi kenya ka mzungu ok omewo welo maok uzunguni kabiro ka they plan and they save yani mm. gikano pesa kendo giikore ni limbe mm. na odwa bira bira kenya mm. to wacho ni ngimana te kapok atho mm. nyaka dhi e piny miluongo ni kenya mm. to jomoko inwa ng'ato ni kisumu ka to pok odhi kata homa bay mm. to odak mana kisumu ka koro adwa ni wabed kaka jowa jokanyanam mm. wabed gi tabiano wachak culture that culture mm. ma, of, of visiting end of spending mm. and, and that, in that way wakonyo economy to wakonyo jowa be nwang'o tije mang'eny mm. yeah. to samoro oganda nyalo wacho ni ooyo kidwa dhi gima chalo mombasa kaka koro kidwa dhi magawa ma intie mar white sand eh. samoro nyalo wacho ni ooyo en omenda mathoth ahinya mondo mi idhi bed kama chalo kaka white sand to samoro ng'ato pod weche mag uchumi tek onge kata o, gima tin monyalo chamo en wuon um, onge gima yot mm. lakini gima, to onge gima tek mm. sani wan gi packages mm. wan kod gima iluongo ni season Yeah. nitie nyaka ing'e nikech ka demand ni malo to pesa be dhi malo koro idwa mondo ing'e chieng' minyalo biro mombasa Yeah. irango tiwacho ni "Ah, an abo dhi mombasa adwa nadhi mombasa koro apango mondo adhi to adwa dhi dwe mar abich nikech koro kanyo onge welo to nitie thuolo mang'eny koro ka gibe gidwaro sano gidwa- gidwaro mondo tim ang'o mondo ji olimgi mm. koro giduoko pesano piny mm -hmm. koro sama giduoko pesano piny tibende idhi mm. inwa ka koro pesano yot moloyo kidhi dwe mar apar gariyo ma ji te dwa dhi mm. jo, jowa en mana ni wan, wan, gi, wan gi yueyo mag skunde mm -hmm. dwe mar ang'wen mm. dwe mar aboro mm -hmm. gi dwe mar apar gariyo mm. koro inwang' ka ji te nyalo mana dhi e limbe dwe mar ang'wen nikech nyithindo ni ji te dwa dhi mombasa sano mm. dwe mar aboro ji te dwa dhi mombasa sano mhm. dwe mar apar gariyo ji te dwa dhi mombasa sano mhm. to ute to gin mana maka maka mm. koro gimedo be ang'o miyo ng'ato ok inyal wacho ni ang'o miyo ne ok wanyal bedo gi gi gi yweyo ma opogore opogore ma miyo ma spread mhm. mondo mi ji ng'ato nyalo kawo kata dwe mar abich wacho ni adwa dhi limbe dwe mar auchiel adwa dhi limbe mi mondo wa spread mondo wawe high, uh, high cost mo- mobedo allocated to those specific high, se- high stream seasons yeah. erokamano tiparo nade ka waduogo e gwengewa mag luo nyanza gi eki nitiere kuonde mathoth ahinya ma bende nyalo bedo kuonde ma welo nyalo biro to dhi limo tiyudo ka ok olosgi e yo makare kata kidhi kindu gini nitiere kuonde mopogore miluongo kaka simbi nyai magini kibiro kisumu kae nitiere kuonde mathoth ahinya kata sia bende iparo ni en okang' mane monego bed ni ikawo tiloso kuonde gi ma ka ng'ato dwa biro iri to wacho ni oyo an gimoro adwa dhi e kendo ubei mondo mi adhi ane simbi nyei ma adwa dhi Kisumu adhi ane kama chalo kama ang'o miyo ok walos kuonde gi ma gilime mondo obed maber gima duong' Jeff ni dhano ok ong'eyo kuonde go mm. kendo dhano ok owinj gi mhm. ok winj gi kata ka sama awuoyo gi ji moko ni wadwa dhi nyocha awuoyo gi jomwa tiyo go mm. mondo akel gi koni ang'o mantiere nya nyanza mwadhi neno Nyanza, yeah. Dhi- uh, ok ging'eyo matiende ni wan gi kuonde mabeyo nikech wan waneno gi pile chieng' moro adhi bondo to adhi ka kang'o ka jaramogi en kama mon- a- a- akwayo ni mondo jowinjowa gikaw thuolo mondo gidhi gine to kapok achopo adonjo ka kang'o ka jaramogi to ach- ach- achung' to anwang'o jagweng' to apenje ni eh, ang'o maber ka Yeah. Ah, mano ka jaramogi tu Ah. En- Onge, en onge gima oneno onge ka. gima oneno Ah. to o- ok en mano en gima duong' sana nikech kidheno ute mane jaramogi ogero Yeah. kaka dala jaluo onego bed kaka n- ot mane okwongo gero kaka nokano bundene kamoro kanyo kaka nokano pesane ino kama oyike museliam gin gik moko ma ka mzungu to mzungu ywaka ywaka to wan to wakawo men ah ma en mna koro gima duong' mm. mokwongo en tiego jowa mm. mondo ging'e ni simbi nyaima yeah. ging'e ni kango ka jaramogi mm. dala obama yeah. mago gin kuonde ma very very important mm. ni welo ni jogo madwa biro limbe mm. to gi jowa modak area go yeah. mondo ging'e ni mago gin gibe gichak uso mm. gima uso maduong' moloyo mokwongo en word of mouth mm. kaka ineno awuoyo kodi ni yeah. kawacho ni bi ugenya mm. Di- ingin mana ase na chako uso bi ne river ndoya Yeah. ingin mana ase na chako uso tayari dibe chunyi chamo eh ang'o maber nzoia adhi ane river ndoya mi wacho ni koro mano iwuok kendo ibiro kendo ibedo ibedo jalimbe koro gima duong' en mondo wang'e gik moko ma wantiere go i Nyanza ka ma kuonde ma we- manyalo ywayo welo yani tourist attraction centers Yes. mago kwase create gi then county governments already wan gi tourism uh, CECs ma mm. waseromo kodgi be mm. kata sama wawuoye kodi ni mm. nitie romo madhi nyime Mombasa mm. ma Kenya Association of Hotel Keepers mm. to naromo gi CECs te ma kokoni ma bende mm. o attend that KHCC mm. KH, KAHC ma en romo maduong' sana mar jo hotels mm. koro mano nyisowa ni kata Kisumu ka osechako bedo kating'ore malo mm. kendo tinde mag classes aseneno ka nitie mabiro mabedo classified maber. Mm. Aneno ka Eldoret ting'ore malo. Mm. Aneno ka Kakamega nyocha wan governors otimo conference kanyo. To ino ka ji biro nindo kanyo Kisumu. Kech Kakamega nyocha kunya ting'o welo te madwarore kanyo. Koro gima duong' en ni walos wariwre uru kaka kaun moloyo destination selling Ok ok us ni wauso Siaya kende. Mm. Wauso region. Yeah. E, Kora kubed saket. Mm -hmm. Mondo bed ni nyalo dhi kaka Mega, idhi e, Forest, yeah. idhi Simbi Nyaima, mm. -hmm. ineno River Lake, Lake Victoria matin, mm. -hmm. ichak idhi Kobama, idhi ka ka Jaramogi, mm. -hmm. to iduogo iduogo kama. Roko ne nya Victor Komanyo. Obro kawo yo matin kae to waduogo e thuolo mar ariyo ka bende kwa duogo to obro chako waloso achiel ka achiel maloyo weche go eko mag mibadhi. Ma bende en achiel kuom jok malonyo weche go eko mag omenda wadwang'e ni ta ang'o momiyo walalo omenda mathoth e piny mar Kenya to waywak bende ni ngima pod tek. Maendi en kuku mar wach. Mantie jara malo Lolwe TV ma India na chenro mar kuku mar wach mikelo ni kodan Jeff Olumbaka. Achiel ka chiel odiochieng' ma kawuono wantiere kod Victor Komanyo ma bende waloso gode weche mopogore opogore, weche goeko mag limbe kaachiel kod weche mag weko mag mibadhi achaka rwaki e studio erokamano ahinya victor kane wadhi e yueyo to ne wawacho ni mondo mi sirikande mag gwenge ojiw mondo mi giket oteku kata giket pek e weche gweko mag tourism sites inyalo nyisogi nang'o dakika achiel kende kapok wadonjo e weche mag mibadhi an gima nyalo wacho ni mokwongo wan gi wan gi very attractive uh, places in nyanza mm. ma ng'ato nyalo wacho ni dwa biro limo Yeah. kendo nyalo moro ja- jogo ma okwoko mondo gibi gine e gik ma ne wasekwano kaka simbi nyaima ne wasekwano ka jaramogi en kama duong' wasekwano kod gobama ni kama duong' nairobi mo kisumo ka wa- kata mana seme ka wan gi kit mikai eh, kidhi kakamega wan gi forest bay koro wan gi gik mang'eny ma ng'ato nyalo koro gima nakwayo gima kata gima neno ni nyalo terowa mbele e yore mag limbe e gwe- e kor gwenge en ni mondo wan- wane ane kaka wanyalo protect these centers I then kaka wanyalo market gi yani to talk about them Yes. nikech if you don't talk- ka in ka in iwuon ikia ber simbi nyaima ka kikia ber odi ng'ama bo biro limo odi onge ka gima wachung kwa wacho en mana ni pile ka ng'ato chung wacho ni siaya rach siaya rach siaya rach Yeah. ng'ama dwa biro siaya marach onge Onge. Mm. to kwa waling ni siaya ber siaya ber siaya ber wan gi dala gik manyo mancha jo county timo kaka um, uh, Dallas Sevens ka manje mm. ineno ka timore ka gi- those things sports tourism Yes. they, they are really important mm. and uh, antiere kata mana function sani ma aparo ni siaya siaya timo Yeah. um, I, do, I don't remember the name gino duog duog dala or something they're doing it uh, the end of this the next week which is very important mano mano gima duong sana nikech en gima dwa kelo dhano kanyakla mm. koro gik kamano ineno gik ma wanyalo kata obama yes. or, uh, obama is coming mm, also mm. so those, those things wadwa mondo wawuo about them mm-hmm. talk about market them let our people go out there let's use media mm. to tell people that mm. look siaya is good mm. Ukwa, um, u- kisumu is good mondo people of of- gibi lembe e kuonde kaelago talking about them is the most important i think upon county kane nyalo allocate a budget mar communication Yes. madhi e- e yore mag tudruok kaka koro un ka to uketogi e- em- em- em- em- e media e mitandao iluongo gi nang'o ni internet mondo ji one kata ng'ama ni mabor nyalo neno kendo nyalo winjo ni nitie gima ber ma wang'ni kadhi kenya mm. tadwa dhi limo mm. kata mana ja mkamba moro mm. kata mana ja mswahili moro yes. nyalo wacho ni adwa dhi siaya kata kisumu mondo ane gima kama mm. yeah. erokamano ahinya victor victor wadonjo anena matin e weche gweko mag mibadhi ineno ka piny mar kenya sani iri kidhi kamoro amora kidhi e sekta kia kpc mana mana weche mag mibadhi kenya power weche mag mibadhi nys weche mag mibadhi un kaka jok ma bende olony e weche mag mwandu mibadhi ni eri inyowa e yo machalo nade koso dibed ni en emodongo piny mar kenya nikech sani ochalo part of our agenda ni mibadhi ni eri en entie kamoro amora midhi nyaka iwinje jeff mibadhi ok en gima ber mm. mibadhi goyo goyo economy piny mm. kendo mibadhi mayowa uh, kaka wanyalo konyo joma deserve mm -hmm. sama pesa okel ni en mar osiptal Yeah. to ng'ato wacho ni yath mar siling apar onyiewo siling mia Mm. tayari mano en mibadhi mano tiende ni yo kuboido yien yo maber Mm. mibadhi mayowa maendeleo e kor gwenge Mm. en gima rach sana ni seche mwawuoyo e weche mag kaunti magwa koni to Yeah. gima anwang'o ote mbele en ma- kipao mbele miwuoye mbele kabisa en ni o siaya nitiere mibadhi Yeah. o ugenya nitiere mibadhi or, ni- or um, uh, county mago gintiere sani koro odonjo ma en kata e kau- e- e- e kau- e- e- e- e kambe mag sirikal nitiere mibadhi mibadhi ok en gima ber to nyaka watamre mibadhi to gima bende wa- an wuoga anwang'o ni jomoko tiyo gi mibadhi be mana kaka gi yore maggi mag siasa kwa dwa tiye kisa ni Jeff to yes. wachuna ni Jeff ni gima Jeff ni gima bade uh -huh. o, o, o Jeff no timo gin gin e gin uh -huh. mondo watieki mm. nikech kwa sewacho kama ni Jeff ni gima bade to mm. onge ga dier be uh mm-hmm. -huh. koro in wan ka wan jok matiyo e yore mag kano pesa yeah. kaka koro nchino ka kero golo chek ni jogo duto motelo ni kuonde mag pesa yeah. mondo dhi dala mm. kendo mondo giwe thuolo mm. bang'e mondo opwodhgi mm. kendo mondo eka gichak giduog kendo mm. Tinong' ka an an ng'at ma ochung' koka pesano. Seche mang'eny gik mineno kaka iwacho ondo wakaw kambi kaka koro kambi kaka ma power kata yes, truck yeah. Mm. ma mm. miwuoye no. Inya nwang'o ni engineers ema timo gigo. Mm. In ikelo ni akela karatase mondo itim ang'o? okel ni everything kose los maber ni mm. tich no osetire yeah. sani ka anati abet ka arito mana ni mondo miya completion certificate mar judge contract mm. to osemiyago mm. asign pesa no mm. koro inwang ka an ah, ma koro kendo adonje yango an ma koro ane jamibadhi In miwacho ni to, jamibadhi. to jogo mane odhi orango yorno mane ok olos maber to gin to kendo wegi yeah. koro mibadhi en gima l- lach kendo en gima dwarore mondo sama warange mondo warange matut to an amor gi gima koro ineno ka koro eh, ker osekawo mondo waler kenya mondo kenya obed kem- kamoro ma wa- ji nyalo timo business nikech oketho ohala Gim- inwang' kidhi rwanda for example Yeah. the ease of doing business yo mar timo ohala inwang' ka joma dwa kelo pesa mor dhi rwanda nikech ka gichopo kacha onge mibadhi Yeah. onge gima ng'eny michulo ni chul gini gini gini no wacho mana ni chul pesa ma kama inwang'o license Yeah. bas tichako ohala kae kibiro ichulo kama inwang'o license license ma mar county license ma mar sijigi sendo in gi license mopangre kama e kor sisi yeah. licenses kende mm. minyalo kete ni kaw licenses adi achiel, achiel tichulo dichiel to basi mm. rumo mm. koro mago maketo points of corruption mm -hmm. Ma, to, to kinong mibadhi en gimoro manyalo ketho ohala yo malach kabisa mm. kendo e sam ni koro inong ka koro waholo pesa mineno mwatiyo mikwalogo mi yeah. nus mar pesa go gin pesa mwaholo ma owuok oko omiyo nado na- nikichopo kata ka ok wabi wuoye budget maber Yeah. but o ba mibadhi chakre kod sama ikelo pesa gi timiyo gi ni Jeff in gi milion piero ariyo mondo itigo to onge gima onego itim koro itimo nang'o dok ichako paro Yeah. koro in gi milion piero ariyo mosebedo allocated budget cha en- en en ema ochako kelo mibadhi kapod kata mibadhi ok obiro nikech koro an gi pesa tike ka sirikal timo kwano mare en ni pesa kosemiyi to nyaka itim ang'o nyaka itigo mm. koro koro ji chako dwaro wano tigo nadi watime nadi watime ah, nadi ah. in gi pesa to gimi in gi pesa to gimi timo go onge ah. koro ichako ichako tiyo yeah. okay wachak um, wachak wagera ne yo kae to yono uh-huh. maybe ji ok dware uh-huh. aya oru ji ok uh, nan ka na kalo kismano ka kisumi gero mm. kenda mor to inyano anka samoro kuonde moko mane wagero yore ka dhiye kinde moko mm. gin kuonde ma ji ok tigo kata mtokni ok dhiye mm. koro watimo gik ma not important mm -hmm. then bang'e wachako donjo kaka wanyalo golo pesa no mos mos yeah. e, koro wachame wachame mm -hmm. wachame then all of a sudden ino ka koro mibadhi ose keto tiende kendo koro donjo mm -hmm. ma koro pesa no dhi mana kamano kamano koro mano e gima okuongo mwadwaro mondo wachakane wachakane discipline yani yes. tiende ni wachak gi bedo gi uh, discipline mm -hmm. yore mago mag budgeting mm. then mano wanyalo kelo uh, wanyalo wanyalo bedo gachiel kuom gigo mm. nyalo dwoko mibadhi mm. chien tiparo nade ondamo ma sirikal goyo e kedo kod weche mag mibadhi neno ka pis mar jamin wach maduong' kata dpp nurdin haji sani oketo matek ahinya iparo ni bende wantiere e, gi step ondamo moko nyime e kedo kod mibadhi sani koso en mana gik miwacho iwachoga ni timo mana nonro to gik e ripot kosegol ripot to lal kamano aparo ni gie sani mm. to nitiere gima timre mm -hmm. in, in, in, in fact ka isomo kata gazet isomo yes. news mm. something is happening mm -hmm. about corruption mm -hmm. and uh, and uh, onego wapak kendo onego wachiw puoch gigo matimre ineno kata ka rip- kokelne report Yeah. kaka nurdin kokelne report mok ni kare to oduoko wacho ni hapana ma ok nyal dhi Ok kalo otim e nonro doho maber. Eh, nikech kodhi e doho doho dhi- doho- doho ok dwar story doho dwaro ni mondo imiye ni amae kaka jeff notimo kama motimore mimiye maber yaka Yeah. okon- o- o- o- gi- gikalo maber to kikelo akela wach mona paro aparo ni gini notimre to mag parogo ok bi kalo koro sani gima timore mm. gitemo timo nonro yo makare nikech mm. jalo makoro ochung' koka donjo ni jino yes. aneno ka otimo maber mm. to nitie gima timore mm-hmm. aparo ni onego wapak kendo onego wawach maber ni nitiere gimoro matimore mm. to gima timore no and ageno ni wabro bedo gi lokruok mm. e ndalo mabiro aparo ni, ni kopo ni watieko tamni kwadhi kama yes. Wabro loko Kenya. Mm, yeah. Wabro loko Kenya.
Wabro loko Kenya. Erokamano nya Victor Komanyo. Wach ni mogik to moloyo ne oganda mar wuok Siaya e weche mag dongo. An an ja Siaya mm. kendo an ahero Siaya. Mm. An an ja Ugenya. Mm. Um, ana uh, kaka ja Siaya uh, uh, His Excellency Rasanga en gavana mara mm. to wadwaro ni mondo wawe siasa. Mm -hmm. Aneno ka kata ka kuonde mwantie Dhano pod goyo siasa, mm. dhano pod goyo rasanga, mm. to ne wasetieko. Uh, kidhi uh, kidhi Ugenya, inwang' you Chris Karan, dhano moko pod paro ni pod nitiere nafas mm. ma ni pod wabodo kesi, yiero yeah. wabodo kesi, mm. yes. Mago duoko dongruok chien. Mm -hmm. Wane wadwa ni koro yiero ne wasetieko, yes. wadhi mbele, mm -hmm. wasupport jogo. Nikech ng'at achiel an, Jeff okwanya doko wabunge waduto te. Yeah. Ng'at achiel kumo ma nyaka dok mbunge. Mm. To ng'at achiel no kosedoko mbunge to wan wa support e mondo wami wakel uh, dongruok. Ng'at achiel ema nyalo bedo governor. Mm. Governor marwa sani en Rasanga. Rasanga. Mm. Onego wapa, wa, wakony Rasanga mm. mondo koro oterwa mbele. Nikech Rasanga tieko tamne. Mm. Koro kwachako kendo goye mm. to waduoko dongruok chien. Yeah. Koro gima nyalo wacho njo Ugenya mm. en ni Ugenya unyolo thuondi. un gi wem uh, ang'e ni daniel juma en osiepna mm. ang'e ni ohito to ohito en osiepna mm. um, karan be en osiepna mm. david e bende en nyathiwa koro nyithindo gi wadwa mondo wanyisgi ni wan nyithi ng'at achiel waweuru lawre Siasa oserumo. Achiel kuomwa osekawo. Mm. Koro wayiene mondo otim ang'o? odhi mbele kosetieko to kendo bang' higni abich kendo oboduogo aduoga kendo obotimo atima kama ne wachake cha to wan gi chama marwa koro chama ni mondo warit mondo wane ni wanyalo dhi mbele mm. kod chama mm. mondo wakony piny mm. mondo piny obed kod kenya Daniel Juma nochako chenro moro Kenya ni dongruok dala yup ni odhi maber kaka en achiel kuom jatelo go kuma chung' ne weche mag kwe e Global Peace Foundation Dan nochako to dongruok maber mm. dongruok dala mm. kendo dongruok dala dhi maber mm. to adwaro mondo ahimiza ye mondo odhi nyime gi konyo jopiny nikech gimomiyo wan ka waduto te en konyo jopinydok mombasa to imosnwa jo mombasa abro muso joho eh.
joman kocha bete ka gikanyo erokamana indian giko mar chenro mar kuku mar wacho odiochieng' ma kawuono ritru masani anje fulumba